Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Odiochieng'no ma kawuono wakaendi kaka bende watime pile chenrono endi mar bende ng'e jathum mari e kaendi abiro go mbaka gachiel kuom bende wuod luogo eki ma bende osebedo ka nie industry kaendi mar Ohangla kendo bende oganda osebedo ka penjo mang'eny ni to nochako nang'o kawuono amiyi sigande to ok an makelni en owuon obiro ng'isi kama ne ochako e okenge mosegoyo kanyo endi mondo ochop kama osechopo kaka pile nyinga en Ajwang' Junior to maendi en AJ Media arwakeni machiegni Bed koda nyaka watieki. Chal nade? An maber ba.
Intie makare? Antie makare. Eh, Yes.
Nyisa ni wuon nyinge wuon ni ng'awa.
O nyinga wuon mar ID iluonga ni James Ojwang' Owuor mane miyuda gi ID. Yes. To Nying machielo ma ji- ma ji ong'eyo chande. Okay, ma ji ong'eyo ma koro iluonga go sani tiluonga ni Kajei Wuod Ahero. Yes, mano ji nying mara mar thum. Yes. Kajay wuod ang'o mene yiero Kajay wuod ahero dak ne wacho ni Omondi wuod ahero kata ng'at machielo wuod ahero ok Kajay wuod ahero nobiro nikech kama wuoke dala ma wuoke nying nyithindwa te mm -hmm. plus an nyingwa noyudo kochakwa nying ma nyingwa chakore gi J kaka niluonga ni James kaka sewacho cha mm -hmm. wadwa machielo luongo ni Justus mm -hmm. moro iluongo ni Jared gi nyaminwa iluongo ni Janet mm -hmm. koro nariwo J gigo te tawacho ni an koro aluongra chalo jaka J moriwo nying ka Jace thumi ni aka jay ka jay wuod ahero koro wuod ahero ne en mana gweng' ma ahero e kama wuok es koro nyiso ni nyingi wuon mimiri kaka jathum oriwo familia mari nyaka familia marwa ma dalo wetega gi nyiminega yes ka jay wuod ahero thum nichako higa mane to kapok odhi higa michake thum igo thupe mage ok ago thumbe mag ohangla rumba eh, gi sani eh, mano e thum matimo yes Koro sigandi mar thum nichako thum higa mane e, e wechego eki mag uh, bende ohangla rumba kaendi? Okay, thum ohangla chako aluf ariyo gi piero ariyo gachiel mane machake thum ohangla. Yes. Mano higni sani osekalo uh, ariyo nyaka nichak thum. Ariyo nyaka chak thum.
Koro by then kanyo tachako ka an e bwo band ji lakini mara ma mara to koro aduogo amako mana higa aluf ariyo piero ariyo gadek mm. higa mana ma nyo orumono chakruokne mm -hmm. mane ma koro an be koro achako tegno gi mara gi bandna mm. yes band ji nyiso ni en ng'a motiye gi weche mag thum ok band ji anyalo wacho ni fredi jakadongo mana dhi kare matin en ana ka nalimo gi kama gigoche mm -hmm. tadhi ok natiye bandgi mm -hmm. adhi talimo kama ogoche tanyalo wer matin to mm -hmm. to then uh, Kidhi gi kama oting'o Tony Ndiema, mago joma dhi e band gi. Eh, jok mamoko go, adhi e band ji sama ng'eny, Apoli Jasuba, eh, jogo. Ka jayudo aher, ing'e ni ka ng'ato wacho ni ichako thum higa mar gana ariyo kod prago gachiel, ng'iso ni ka ise, isebedo ng'atno ma samoro nitimo gimoro. Kapok nibiro e thum, nitimo ang'o? Ok, kapok nabiro e thum, nanyalo wacho ni an ajarangi. Eh, panel beating, atimo seriously, ago rangi geche. Geche jomoko ang'e ni pok ogo rangi nyaka nago gi rangi. Koro nyaka sani koro geche ago rangi atimo tins. Eh geche moko mineno madak mok ne igi go. Eh minyal pande nyadendi ni moro mano tija. Eh mago gik matimo tins go stickers mikete gari madoido go. Magi tich manatimo. Mano kapok idonjo e thum. Mano kane pok adonjo e thum. Ere gima omiyo nifwenyo ni in gi were weche keki mag thum nikech okawo higni mang'eny nyaka pok achako go thum. Koso gini ne goye ga chon. Adwaro ni mondo akel ane sigana mondo oganda mang'eny owinj ni ichako thum higa gana ariyo kod piero gachiel. Higni gi te ne itimo ang'o ka thum to ne rito ang'o? Okay.
Nikech skul be nokawo kore, kuongo lal gi higni go mamoko go mokuongo. Mano skul lazima. Koro kabiro to thum mondo mi adonje, en ayudo ka koro ang'a maduong' koro chako lawo disco eh, gi kaela go matimore kor gweng' go koro kanyo ema chako ere thum but ne pod nok anyal wer koro kadhi kanyo to ayudo ka an be an gi spirit mar werni koro ema ayudo ka kare gini anyalo ti anyalo ti momiyo koro abiro atime late kamano mochakore 2021 yes adwa ng'e sigandi mokwongo kata bende track mari mokwongo igolo kanye to igole higa mane to kaka seche mane irekode ing'iso ni to chal nade sechego eki ere kaka ne irekod thum mokwongo e industry kae mari mar bende goyo thum wechego eki mag uh, Owangla Rumba ok thuma mokwongo anyalo wacho ni recording mara mokwongo atimo sound city studio mhm. en studio moko biro mabor mhm. eh, en studio me mobiro mana like 20 21 no. Mano ema obiro ma an aparo ni an be an e artist modhi kanyo ma nyalo bedo be mana mar abiriyo abiriyo kama ka nang'iyo gi diere go ka koko yawe. Koro kanyo mana kuongo gole thum ka sauti rumba ne en Kisumo Kondele. Koro kanyo mana dhi akwonge. 2021 odweche moko mabele kanyo kech nasebedo mae thum mana bayo go ir ji kadhi ka ng'ato miya platform to en e thum mawero ne en thum achiel tu koro be nok anya wer mang'eny kasetieke tawuok oko e stage koro en e thum mana dhi are kod ka sound city studio mana pimo go pap to ba nyalo nyalo winjo koro nadhi tawere mana kamano but osetimo ga maber en e youtube iluonge ni dase riembi eh dase riembi nyambita dase riembi eh dase riembi en e youtube en e thum mokwongo Isegolo tracks adi? E, iwacho ni nitie thum mane mano mikwongo record to sani endi isegolo gi adi? Okay, thum nyaka sani koro an gi thumbe YouTube, an gi thumbe auchiel e YouTube. Thumbe auchiel man ready. Ma mano kidhi moro nigi ma, ma Kito Last nigi dweche ang'wen sani, en gi dweche ang'wen. En bosedhi maber seriously, Abebo. Koro mano e thuma ma last. Koro nitie moko e studio. mapok agolo makoro nawacho napango koro timo launching ma mano be madhi bedo launching na mokwongo Eh, pok atimoga launching koro mano madhi bedo mokwongo koro an gi wende ma mang'eny madhi wuok koro ng'iso ni ji kata eh, johera magi oikre ne launching ma ibro timo ibro timo higa ni koso higa mabiro I- ibro time thuolo mane launching atimo higa ni dwe mar aboro tarik adek e higa ni koro kama adhi time ema pod ang'i adhi lando negi machiegni Kakunyo kanyo nyiko Ramogi Ajwang', wadhi mbele kanyo endi bende gichwalo kanyo endi bende gima dho ngere wacho ni support ne wuod Luo man gi lony mar rieyo wechego kimag bende ywa Ben. Wacho kanyo ni en gi launching, warito gi sironyo mondo bende olandnwa kama biro time. Kaka pile, wan ka endi mondo bende wachiw support. Donj kanyo endi, timne gima inyalo timo, kochopo chieng' launching, chop kanyo mondo bende ichiw support mari. Kajei, inyalo nyisowa ni pap sani duong' kendo bende jo Wangla ng'eny mokalo. ji timoga kolabo. Be nitie thum misegolo gi kolabo? To kapok igolo, be ichano mar timo kamano? To kichano mar timo kamano, to ichano mar time gi ng'a?
Ok, anyalo wacho ni kolabo to chunya daher mar timo. Mm, but gima nitie ni seche moko inyalo go kaka nanyalo go mana time gi jok moko manosedhi malo matin moyomba ka. Eh, anyalo gombo natim gi jo kata joma tindo be podi lakini koro luwore e chuny ng'at ma idhi time go. Inyalo gombo time ng'ato but seche moko ng'ato nitie kaka nyalo dwaro chudo. Iwinjo ni kech ng'ama ono osedhi. Onya dwaro chudo to seche moko kar chudo no pok arome mar chulo pod koka wuok aonge go. Koro mano ema nyalo tama timo kolabo gi seche moko jomoko lakini but chunya to der mar timo kolabo gi ji. Yes. Sani ka dang' kawo industry mar ohangla ma keti e lweti, igombo ni ochop kanye? Eh, ohangla to dang' odhi mabor. Ohangla to thumwa mar ohangla onego odhi mabor kabisa. Onego oyomb nyaka kama entie no. Mano e gombo mara. Yes. Role model mari, akia ni be in godo e pap kaendi. Ng'at moro ma king'iyo to wacho ni chieng' moro agombo ni achop kama ng'ani nitie. Okay, ok anyal wacho ni agombo ni achop kama ng'ato nitie. Agombo ni Nyasaye mokwang' an babed kata maloyo kuma ji nitie. Eh, ok nachop kama ng'ato nitie. Ng'ato ng'ato odhi adhiya gi gine mare. Koro agombo ni an ba akal e jok mamokogo. An ba abed abeda ki an awuon, kik abed kaka ng'ato. e bedo kaka ng'ato no ng'ano ing'e ni en noseloso nyinge nosebedo kamano ma kidwa bet kaka en to tin in idhi bet mana kaka en gi kaka osegikno mm. koro bed ki in an abeda beda ki an an ba akal kata kuma ji osegike mm. yes ah, mana kamano eka jay ka ng'ato dwari sani nitie kama igurorie minyalo yudie mondo bende idhi gochie kuonde moko mamoro ji magarus birthdays kamano endi iyudi nang'o kapende pok otieko chenro masani endi Ok, ng'ama dwa yuda mayot kidwa yuda kapod yuda mayot kabisa to dhi bedo en mana contact mara mar namba but kuonde ma yudora mang'eny ma goyi source to gin Nairobi. E Nairobi ema base kae mang'enye. Idhi Kayole kon, idhi Dandora, kuondego te iselands. Tek kamoro yude nyaka Kibira, mago kuonde ma room drasa mang'eny but kidwara ma personally maber tinyalo yuda e namba mar simu. Yes. Ang' nami thuolo mondo isomna namba mari mar simu. Eka jiwo daero, isewuok e pap koso podi ne pap? Isemako lwet ng'ato koso podi? Mano penjo mantie kendo bende seche moko miyo oganda eh, mamoko olap dhogi ndongo. Kang'eni nyalo keto gina yanga kawuono mondo bende jogo eki ma seche moko nenowa ong'e ni kare eh, Kajeyo osewuok e pap koso podi ne pap. Ok, uh, gisani to an gi ng'ato e, ng'ato nitie ma en en en e ot iwinjo koro thum to ok riw gi ot e thum en mana thum ot be en mana ot kidwa thum kidwa thum to bi bi ne kaje idhi neno kaje thum e, to ot to be ot be ni ot to nitie e, ot to nitie ng'ato e, ot nitie ng'ato Ot nitie ng'ato thum ben mana thum. E thum be thum si mugo dano ne kwaje ki thum. Ibro nene mana ki thum. Mm. Yes. Joma neno ka je ne uru ka je ki thum kata bende ne uru ka je weche gi mago thum. Ne uru ka je e tol mar thum. Kasto ot be mana ot mano ni kalore gi bende e wachno ni mar ka je gudaero. Wach mogik ne fans magi kacha chande. Ok, wach mogik manyalo nyiso mafans maga ni riwruok e teko. Kuonge be dak wabedi. Koro gini kuriwore kodwa kodhi bedo gimoro. Eh, kama ji ochokore, kanyo mong'e ni dhano nitie. Kama ji onge, kanyo dhano onge. Koro bi ubed kodwa mondo ne ni wantie. Eh, mano apani nyalo bedo gima ber kabisa. Kuom johera ma maga mosebedo ka luwa, agonu mana erokamano. Umed bet koda. Nyasaye omed mana gwedhou. Eh, kukelna an be kosegwedhou ka an be ogwedha, kogwedhou e kogwedha, ok onya gwedha to pok ogwedha, ogwedhu to ogwedha. Yes. Mogik, miwa namba ni kae to bende inyiswa nyinge go eki miyude godo chochakore Facebook, YouTube, TikTok koda kama go eki ma bende e, lai go eki mamoko mag tudruok. Okay, kuonde minyalo yuda social media, ibiro yuda Facebook antie gi nying mar Kajei Wuod Ahero. Uh, kichak iduog e YouTube ka J Wood Ahero, TikTok antie ka J Wood Ahero. Social media te yuda mana gi nying mar ka J Wood Ahero. Mano e nying ma kimanyago to dhi yuda. To koro kida yuda ma personally koro idwa nena an awuon, tapani ibiro nena gi

Ka watieko ka endi nyi koromo ga jwangre mondo bende ami kinde makende mondo bende olwarnwa line achiel. Ing'e jomoko kosebedo ka pok oyie ni wan gi kaje wuod ahero mondo iwinje thumbe go eki mage ma seche moko isebedo ka winjo ka eh, trend kanyo endi moloyo to line endi mar TikTok. Twende kazi sasa gi wendi endi ma bende ihero moloyo wende gi te. Okay, wende ga tahero te, wende ga onge ni wer moro ok ahero, wende tahero te, wende ga ahero te, gin te. En mana ni koro dhano ma fans winjo mopogore emomiyo ng'ato biro hero ma ng'ato be hero ma ng'ato be hero ma E koro an to an awuon ang'amo gin to aherogi te koro thuma ma idhi kata tiktok kany itimgo challenge Mm, en mana thum miluongo ni abebo abebo makati mbasa mama anaheri jaberi mbasa baba anaheri makati onge sura anaheri mama jaberi onge sianda anaheri mama Makate mbase dana pod aheri nilando in achiel kama koro thumno nitie e YouTube luongo na Bebo Song subscribe tim go challenge tim gi mama miero gi thumno richo kende ma kik iketi
kapok otieko kaendi uh, yiena machaka penji penjo machielo ang'o mano biro momiyo ndiko wende ni endi nikech awinjo ka iwacho weche madongo kabisa wende ni endi ang'o mano miyo kata ang'o miyo ere kaka nibiro gi eh, ndiko wende ma koro igole jopiny nyalo winje Ok, wer to andiko nikech en gima nitie uh, kata mana kuom dak, dak marwa mar udi. Ji mang'eny ok wadag gi joma ikwa romgo. Ji te odak ma ikgi opogore winjo. Ng'ato ok inyal dag nitie ma ng'ama dhako yombo gi higa, ng'at ma be dichwo yombo gi higa. Koro en ga ena kamano. Koro emomiyo kanyeri naduogo aparo ni dhano osedak ga mok nie higa achiel. Winjo dhano ok nie higa achiel. Koro mano miyo awacho ni makata koro kwongo nan. Mm -hmm. to abiro here ahera ahere nikech ji to ok nyal dak ma hikgi romre dhano dak ma hikgi opogore opogore ya mano koro e paro mana paro momiyo aloso thumno yes erokamano ahinya ka jay wuod ahero mondo yie bende ilos kodwa kaendi e jay media mane ni kod gikine ni endi en nana jwang junior oriti masani waro machelo machielo ne chino mamoko ni machal kod maendi